tinokugamuchirirai pachirongwa marriage port mhuri yezimbabwe tinokudai zvakanyanya chirongwa marriage port patinenge tichitaura nyaya dzewanano dzedu uh, kuti tingaita sei kuti tivandudze wanano dzedu dzive nemufaro dzive nerugare Saka zuva ranhasi uh, tinoda kutenda zvakanyanya tine eh, vedare vari pano uh, parutivi rwangu uh, pana mai mada makadii mai mada tinosimba makadii tinotenda ndimai mfundisi mada vachatibatsirawo samai mfundisi uh, zvakare tina mfundisi chipoi uh, vari kucounseling zvakare makadii mfundisi tinofara makadii zvenyu mfundisi Tinosimba isu ndinovimba uh, ndinoziva kuti munonyanya kushanda nevechidiki zvakanyanyisisa vanenge vava kupinda muwanano ichokwadi saka zuva ranhasi mhuri yezimbabwe toda kubata imwe nyaya yakakosha zvakanyanyisisa nyaya yechinhu chinonzi background nyaya yebackground kana tiri muwanano mufundisi chipoi chimbotibatsirai toda kuti tibate kuti chii chinombonzi background imhuka rudzii inonzi background iyeyo yakakosherei muwanano dzedu uh, tinotenda background um, tichitsanangura tingati isu inhoroondo yeupenyu hwekumashure mhm. hwakamboraramiwa musati masvika panguva yamuri kurarama paya yatingati iyo pasteji yamunenge muri iyoyo pawanano yenyu kana kuti muukama hwekuti mugozosvika muwanano mhm. eh, tingaifananidza nezvinoita kune vanotenga midziyo yavo mhm. chero uchiziva kuti iyi firiji ndayavana maokei unoda kuti unyatsokuona kuti mukati macho zvemene makanaka here nyange uchizviziva kuti yabva kuna manufacturer ibackground check auri kuita iyoyo kune vanofamba nedzimota anotombotarisa kuti nyangwe ari achitobva pakasi vandaona noti mota yangu iri kukwidza oire here iri kudini mabrek anobata here chero achizviziva kuti iri kubva kwainogadzirwa kuna namazvikokota ndo yatingati background kune vane vanomboshandirwa nevasikana vebasa mudzimba ndiye yekuti unenge uchimubvunza kuti kumba kwenyu ndekupi kwaunobva tione nhamba dzako dzichitupa unechitupa here kuitira kuti hauzivi kuti zvichaitika mangwana e, paukama hwenyu hwamakufambidzana nemunhu wari kuti wava mushandi wako hazvigoni here kuti ugozoda kuzoziva kuti munhu anobva kupi mubhuku yekupi ndo yatingati background check saka tiri kutarisa kuti isisu background check uri kutarisawo nhoroondo dzinguva yeutano hwemumwe wako nhoroondo yatingati legal background mhm. nekuti unogona kunge pamwe uri kudanana nemunhu ari kutori pawandendi ari kutotsvagwa kana kuti akakoromora zvikwereti zvake mhm. wauchazoziva kuti eh, zvakaoma wava kubvisigwa mubhedha wamoka vata pauri mose mava mumba saka inoenda kwese ikoko ihistory kana kuti ihwaro hwekumashure kuti kwakamira sei kwakabviwa tinotenda mai mada ndiapi mashoko amungatibatsira nawo pachinhu chonzi playground ya ah, tinotenda Back ground sezvanga zvitaurwa mufundisi inobata history e, kwakabva munhu kuti kwanga kwakambomira sei chinova chinhu chakakosha zvikuru muwanano especially kuti tinyatsokunzwisisa kuti zveshuwa munhu uyu kwaakabva kwanga kwakambomira sei nekuti kana tikasada kunzwisisa background yemunhu zvinogona kuzotiunzira machallenges kana kuti maproblems mumarriage saka background yakakosha kuti uzive kuti munhu kwaabva kwa or kwaakabva kwanga kwakambomira sei
tinotenda saka tiri kuwirirana here pano sedare kuti kwakakurira munhu mhm. machengeterwo akaita munhu zvaiwanikwa nezvaishaikwa nemunhu mamiriro anga akaita mhuri kana yanga iri barika kana kuti anga asina kukurira pabarika zvine chokuita newanana tinokutenderana nai tinotenda ah, mhuri yezimbabwe regai imumbotibatsira kuti zvine chokuita zvinobatana papi newanano mufundisi chipoya
nhoroondo yakafanana nezvitendero ngatimbotangai neiyoyo ine zvainoshanda paukama hwemumereji mumwe chitendero chavo chinoti hakudyiwi nguruve hakudyiwi mbeva Hakudyiwi chero chinyi. Kune mumwe ari muwanano waapinda naye ari kuti zvese zvinodyiwa. Saka vari kufamba pachata boto mbiri apa. Ndoo ratova dambudziko gakava rekutanga ravapo iroro. Mhm.
Kumwe eh, tiri kuona kuti kumwe eh, hazvityisi kupfeka matirauzi. vakakura achimukopfekwa kumwe ukadopfeka trauzi zvonzi mai wee pano pamba patoita rinyanya pano zvokuti paunenge womuti pano hapfekwi iye kwaari yatova abuse ndizvona iyi ah saka ndiri kujekerwa nechunhu chinonzi background kuti mukatadza kuchiteta zvakanaka chinogona kuzosvika mava kuresva kunzwanana mava kuresva kuverengana kuti uyu paanenge achiti ichi ndo chakanaka ichi uyu anenge achiti aa hachina kumbobvira chanaka saka zvoreva here kuti mapfekere emunhu ndichipinda muwanano ndinofanirwa kumaziva mhm. akarera munhu mhm. ndinofanirwa kumaziva vaimada tibatsirei ndezvipi zvimwe zvatingateta muwanano ya zvatingateta ndingati ndoda kudzokera even panyaya yefood ivavavo kuti pane zvimwe zvatichifanira kunyatsokubvunzana zvakadzika mhm. tichinzwisana kuti munhu anoda chii mhm. togona kuwana kuti mamwe masituations ekuti pamwe isu kumba kwedu taiti tikabika raisi mhm. tese totodya manheru totovata kwozoita kuti ndapinda muwanano umwe wangu wakuti inini handidi raisi ndoda sadza manheru semudzimai zvogona kuti kubata kuti ah, ndobika poto 3 4 mhm. asi kana wanga wakagara uchizviziva hazviiti chi hazviiti problem saka zvakakosha kuti tinzwisisane panyaya dzebackground nekukoshesana background dzedu tichinzwisisana kuti topfuurira mberi sei neupenyu
tinotenda saka toti kumwe kunonzi kushusha kuri mumuwanano inyaya yekuti tatadza kuzivana background nai ichokwadi eh, eh, kumwe kunonzi kushusha inyaya yokuti hauna kuwana nguva yokuteta makuriro emunhu ah, vamwe ah, takakura tichiziva kuti ndinozvirwira nomuromo wangu kana pangonetsa ndinozvirwira nemuromo wangu tinotenda tiri kudzidza ah, tiri pachirongwa marriage pot Ah, patiri kubata nyaya yecho chinonzi background tinoziva kuti mumba menyu panotova neimwe area iri kunetsa inoda kuti tinzwisise nyaya yebackground regai timboenda pashort break tigodzoka ah, topfuurira mberi nechirongwa chedu mari yechivarume inoda jesu chete mari yechionamama inoda muvambi wayo Tinotenda tiri kusangana zvakare muchirongwa uh, marriage pot patiri kutaura nyaya dzebackground tiri mumhuri naiye ndiri kuda kuti ndiise nyaya kune vedare kuti iyo background yacho handiti yeah, tati zvose ngazvibude pachena here kana kuti ndovigavo chimwe chunhu mudzimai achiuya muwanano Ouya here achitaura kuti zvaunondiona ndiri pano e, mai vangu vakambobatwa va, va, uh, vakashama vanoroya. Ouya here achitaura murume kuti zvaunondiona pano ndakadai ndakamboba kumba kwedu kune zvikwambo Zvobuda here zvose pachena? Zvakanakirei kubuda kana kuti zvakaipirei kubuda? Tibatsirei mufundisi Chipoyo. Uh, tinotenda e, chinonzi wanano e, vamwe vane define vachiti iyo unconditional commitment to an imperfect partner saka kana ndichipinda muwanano ndiri kupinda ndichiziva kuti munhu wandiri kupinda naye muwanano haazi perfect haizi ngirosi saka zvinotori nane kuti munhu agare andibudira pachena kuti ndine chigwere chakadai chandinowana medication nguva dzakati nenguva dzakati e, ndinobva ndaziva pakuti unongozowana munhu akolapsa hausi kuziva kuti munhu ari kunzwei ehe Pakuti ndine mumwe wakambondirasisa kumashure uku ndine heartbreak yandakasangana nayo. Ndakarasisiwa ndava kuda kutosvika pamuchato. Saka dzimwe nguva zvinondinetsa kumbotrusta vanhu. Zvinondibatsira kuti nyangwe ndikazona ndongovhunzururwa vhunzururwa ndinogona kuziva kuti ah mumwe wangu ndofunga yevanga riya rekumashure rekukuvara kwaakamboita. Zvakanaka zvakare kuti andizivise kuti ndine mwana wangu kana ndimuziviso ndine mwana wangu kana kuti ndine mumwe munhu wandakambodanana naye takasvika papi pakugurika kwakaita muchato iwoyo kana tiwanano iyoyo takaparadzana zvachose here zvine makondishini here kana kuti hatichationa nezvakare pakuti tinozongoona munhu oti ndauya kuotora school fees yevana handisi kutomboziva kuti kune mwana anga ariko mm. akura zvakadai mm. saka zvakanaka kudisclosa zvese muwanano kana munhu achikuda zvechokwadi chokwadi anokutora wakadaro Ndofunga nyangwe pachivanhu pane matauriro anoti uchiwa kana wafunga kukweva eh, sanzi unokweva nemashizha aro mhm. saka hapana chakaipa kuti utaure kuti ndine mashizha mangani ndogara ndaziva mutoro wandinoda kutakura ndisati ndatakurana nawo zvinondibatsira kuti ndigare ndaziva kuti mutoro wandagara ndiinawowo newauri uda kuzondipa ndichagona kuitakura yose here mhm. ndo maonero andinosvita ha tinotenda ndabatsirika kwai kana wavasazvora ndava kutakura chindiudza mashizha kuti une mashizha mangani nai mai mada ngatimbobatsirana pano kuti panorudunurwa background ngatimbobatai especially vanhu vechidzimai mumarriage vanozvigamuchira sei ndotaura kuti zvaunondiona pano eh, ndiri mbavha ah, ndiri pawaneti ndakadai zvinogamuchirika sei zvobuda zvese here kana kuti pane zvandinotiwo a izvi izvi nokuti pane vamwe vanozoti ndiri kutukwa nezvandakataura zvekumhuri yekwedu zvobuda zvese here kana kuti pane zvatingati izvi ngazvivigwe mumarriage Ah, tinotenda i maonero angu ndeekuti kana tatopinda muwanano sezvazvinongotaura shoko ramwari kuti tatova nyama imwe chete zvakakosha kuti uh, zvese zvitongozikanwa especially zvatinoziva kuti zvinogona kuzoafecta marriage yedu kumberi mhm. ehe zvakafanana nekuti Pane vanhu vazhinji vari kuzokonana, pane maishu atombosangana nawo even patinosangana nemadzimai kuti pamwe musikana akangopinda mumarriage anyepera ah, murume amubvunza kuti uri mhandara here oti ha ndiri mhandara but murume ozorealiza kuti munhu uyu yanga isiri chi yanga isiri mhandara then izvozvo zvinozocreata maproblems mu marriage yose because murume hachatoite se hachatokutrust asi kana wakagara wamuudza kuti shamwari ini wandida ndoda kuti undi kana wati unondida undide uchiziva zvandiri pane zvakamboitika kumasoro kana ndakarepewa ndotaura kuti ndakamboita sei ndakamborepewa munhu oziva kuti ndozveumwe wangu than kuti because kazhinji haa hapana nyaya isingabudi Mhm. inozongowana mabudiro ainozongoita leta iwaiti chinhu chandanga ndakavanza Chakaika. of which munhu akazoziva chinhu chaunga akavanza ka haa kuzomukonvinza kunonetsa
Saka tiri kuti background inotibatsira kunatsozivana mai inotibatsira kugona kuzodhila neumwe munhu kuziva kuti uyu akareacta so pane zvinenge zvaita sezvizvezvi mm. nokuti pane kumwevo kutonyima kunogona kunge kuri mubackground kutonyima chaiko zvonzi ha ah, uyu chero akapfakamiwa nenyama angatoshinga kuinon'ona akaimedza futi mm. kuchienderana nokuti akamboshayiwa sei makuriro akaita pane kumwe kutaura kunoenderana nebackground eh, chaiko chaiko mm-hmm. pokuti anzozva kuti pano ndiri kutozvirwira pano mm-hmm. kunoenderana pamwe akakura pari pabarika pokuti aiudza kuti usajairirwa usajairirwa mm-hmm. saka zvinhu zvese eh, zvinogona kundobata pachunhu chinonzi background ndiri kudzidza kuti chinhu chinonzi background chakakosha asi regai tinotaura toti tisina tisati tapinda muwanano munhu otaura here background yake yese kana kuti inozotaurwa mava muwanano nokuti unoita marelationships four vanhu vose vari kuziva ah, life yako tinokurudzira here kuti vanhu ngazvitaurwe vari murelationship kuti chipoidi munodhila nevana ichokwadi eh, ndichadzokorora zvakare kusimbisa kuti chokwadi nyange shoko ramwari rinoti chokwadi ngachitaurwa murudo mhm. nyange rudo runozotungamirira kusvika kuwanano rwakakosha kuti chokwadi chitaurwe nekuti chine zvachichazovaka mangwana ifoundation mhm. hatingati mm -hmm. imba iyi nekuti iri pakadai so rimwe divi remba iri tingati ngarive nefoundation iri kuti ngarisava nefoundation mm. zvakakosha anokuda anokuda vakadaro asingakudi anongokusiya vakadaro hapana chakaipa uchawana anokuda tinotenda vanzi kana uchipinda muwanano kana uchigamuchirika muwanano kana usingagamuchiriki beta kugamuchirika kana kusagamuchirika wabuda pachena kwawakabva zvawakasangana nazvo uye zvinokubatsira kuti mugone kuva nemeriaji ine kunzwanana nokugamuchirika uchiziva kuti ndagamuchirwa nokurevesa kwete kugamuchirwa nenhema zvozopanduka mangwana regai timboenda pashort eh, break tigodzoka zvakare ah, muchikamu chinotevera tiri pameri yechipoti meri yechivarume inoda jesu chete meri yechionamama inoda muvambi wayo tinokugamuchirai zvakare uh, muchikamu uh, chedu chemarriage port chatiri kutaura pamusoro penyaya yebackground ah, uh, muwanano kuti yakakoshei kutaurwa kana kusataurwa ndeapi mamwe matambudziko anowanikwa mukusataura background ngatingononga mamwe matambudziko anogona kuwanikwa kana mudzimhuri mukasataurwa Background, Tambonzwa pataurwa nyaya yekuti trust inogona kuzonetsa kuwanikwa kana munhu eh, chokwadi chazobuda chiri chega. Mamwe matambudziko ndeapi naye mfundisi Chipona? E, rimwe dambudziko rinowanzo kuitika e, nderekuti kana ndichipinda muwanano ndinofunga kuti ndangoroorana nemudzimai wangu chete asi tinoda kuti tinzwisise zvakare kuti kana ndichipinda muwanano ndinoita yatingati you are marrying into the family watowanikwa nemumhuri macho saka background nyangwe yemhuri yeukama huri pakati pangu nemhuri yangu ukasazikamwa nemumwe wangu anogona kusvika akasambonofita imomo zvekuti makore muroora anenge achingori mumweni nekuti haana kuziva kuti kuna vatete vanotaura vachidai dai dai ukaona vachitaura zvakadai eh, ingovagamuchira vakadai nekuti ndomamirira avakaita mm. ukahwa baba vachitaura zvakadai so inzwi ravo rakangoshoshoma asi hakuzi kuti vakatsamwa mm-hmm. zvinoita saka munhu anogona kugara achingofunga kuti munhu handidiwi handigamuchirwi mm. saka nemamwe matambudziko anogona kusanganikwa eh, nawo ekuti ndakungopinda yangova element of surprise Ndangopinda muzvinhu zvandisiri kuziva zvandisina kuzvigadzirira pfungwa nokuti unofanira kupinda muwanano wakazvigadzirira even emotionally pfungwa dzako dzakagadzikana dzichiziva kuti ndiri kutarisira kusangana nezvakadai zvakadai mukati memhuri yandiri kupinda mairi tinotenda mai vaimada tibatsirei kuti ndeipi advice yamungapa kumacouples panyaya yezvinhu zvinonzi background Alright, ndikangotanga ndichiti pane imwe issue yandakambosangana nayo inogona kutibatsira. I- ndakambosangana neishu yemudzimai anoti akaita nhumbu ari musikana then mukomana waakanga achidanana naye ndobva atiza akaenda Ah, ndobva asara nenhumbu yake ndobva paita umwe futi mukomana ndobva amunyenga ndobva vadanana saka vadanana kudaro uyu akabva atoda tokuroora uye anotaura kuti inditori nenhumbu yandakatotakura pano saka iye zvino mudzimai anotaura kuti ini mwana wangu watokura izvozvi izvo ukatondiudza kuti ndaane mukoma ndakuda kuzondiroora saka ndava nechallenge manje yekuti saka mwana uyu oro baba ava vandiri kugara navo vaso baba wake asi havazvizivi kuti avaso baba wake asi baba vake chaivo chaivo variko saka roora rodyiwa here nababa vandigere navo kana kuti iyi ndozvifambisa sei nekuti uyu ndakanga ndisina kumbomuudza kuti uyu mwana wandakatakura chi haasi wako saka izvo zvinobva zvatocreata a problem yekuti uyu haasisi noshaya peace Mhm. ehe saka uyu haasisina peace nekuti ari kufunga kuti iye izvizvi mwana zvaakuda kuroorwa saka chii chichaitika saka tikasanzwisisa futi background zvinogona kutishaisa peace futi mudzimba dzedu tinotenda mfundisi poi mashoko amungapa ah, kumacouples anhasi panyaya yebackground Em, mashoko andingada kukurudzira eh, mhuri yezimbabwe ndeyekuti chinhu chinonzi secret chinhu chinonetsa kuchengeta ndinogona kubudirira kuichengeta nhasi asi ine kamubudiro kayo ndosaka kwakanzi rina manyanga haridini hariputirwi zvichida mune veukama aripo mumwe anoziva sekreti yangu makondishini akaita kuti aichengete kusvikira pari zvino ndeyekuti ndanga ndichiita zvaanoda musi wandinoita senge ndapesana naye maonero anogona kuibudisa mukupopota chaiyo Vamwe vanozvibudisira chero mukutsiura vana chaiko chaiko kuti haa iwe enda kuna mai vako, mai vako vari kuHarare uko iwewe uchitinetsa uri kuno. Mm. Ndopotozoziva kuti ha kwainda andichingoti mama mama kwamuri kwemakore eya mai vangu vari bho. Mm. Saka muchaona kuti mabudiro azvinozoita manje asi ah, iyo inyaya yekuti yava kuzobuda nekuti mwana ava kuda kuwanikwa mm. zvava kunetsa yakachengetwa secret asi nyanga dzacho dzinozosvika padzinozongobuda. Mm.
Tinotenda Mwari zvose izvi tinozviwana pachirongwa Marriage Pot. Shungu dzedu ndedzokuzama kuti tivandudzane. Tinoziva kuti pane vava kuda kupinda muwanano zvinotonzi ipapa chitobatsirikai. Pane vari muwanano vanga vakapinda pamwe vakaviga zvimwe vakafutsira zvimwe. Ndopatinogona kutobatsirika. Aa kumbonzi wanonoka kuita chakanaka kune kunganzi kunonoka nhai veduwe. Regai timboti nhai. Mai Mada, toti pane umwe munhu anga ane situation yaanga akaviga uh, iko zvino mungamuti chii mushure mokunge anzwa chidzidzo chakadai chamapa? Ah, ndinotenda uh, ndoona sekuti zvakakosha advice yandingapa ndeyekuti kana tine zvinhu zvakativanza zvekuti shaisa peace zvakamboitika kumashure mm. e, ngatiwanei way yatingazvidurura nazvo kuti isu tive nepeace mukati mm-hmm. meupenyu hwedu tinana tete tine vafundisi tine makanzelasi anogona kutibatsira kunyange uchifunga kuti nyaya yako yakakura sei mm. ukaisheya kuno umwe munhu zvinogona kubatsira Tinotenda mufundisi Chipoe, tibatsirei ko kuvari kushandisa background yevamwe kuti akaudzwa background pamwe anenge acho ava kumutuka nayo mungapa advice yakadini kudzimhuri tichipeta chirongwa chedu. Ah, ndinoti ngatisadaro veduwe muwanano kana ndichinge ndakuudza ndiri mutoro uyu ndakuvimbawo ndichiti ndatava nyama imwe saka zvekuzogara Munhu wondirangaridza eh, vanga riya randakavimba kuti ndaisawo kwauri urichengete u- undichengete nekuti ini ndinokuchengeta newe unondichengeta ngatichengetanei murudo zvatakaudzana ngatirege kuzvishandisa sechombo nyangwe tatsamwa sei hakuna chinhu chinorwadza sekuti uudziwe zvenhoroondo yako yekumashure yauri kufunga kuti iri safe nemumwe wako Tinotenda, tinotenda ah, nokubatsirika. Ndinovimba vana mai nana baba, vakomana nevasikana tabatsirika panyaya ye background kuti zvakakosha kuti tibudise nyaya dzedu ah, kugamuchirika kana kusagamuchirika. Iwe waita chakanaka, ukaita chakanaka newe waungafari here? Kubudisa chokwadi kunokupa rugare. kunokupa mufaro uh, kuti mhuri dzedu dzigone kuendeka tinoda kutenda um, uh, vaenzi um, uh, vedu uh, vedare vanga vari uh, pachirongwa zuva ranhasi mazvita henyu nokuuya kuzotibatsira tinoregai tionane tionane zvakare uh, pachirongwa chinotevera chemarriage bot